יא, מיטוואך יו ט אייר, תשע"ח, מען רעדט דאך וועגן רעבעס לעסענס, וויל איך רעדן יעצט וועגן צוויי רעבעס, ברידער, וואס לערנט אונז אביסל ווי זיי ווי קוקן אויס היינט באמת רעבעס, און צו און וואס איז מער חשוב'ער ביי רעבעס ביי די סארט רעבעס, ציונות? די מלחמה אין ציונות אדער דער אינערליכער אינטערעס פון דער קעגן דעם. געוויס ס'איז געווען מיט א צייט צוריק האט דער בארן טייטלבוים פון סאטמער געמעלדעט אז ער וויל מאכן א גרויסן כינוס קעגן די ציונות לקבל זיבעציק יאר פון די מדינה. ער איז מוותר, ער האט נישט זיין כיושב ראש, ער איז אפילו מוותר זיין א רעדנער דארטן, זיין פון די הויפט רעדנער, ס'איז די קלענערע רעדנערס, ער גיבט אוועק אלעס אנדערע, אבי מען זאל מאכן א שיינעם כינוס אלע זאלן קומען צוזאמען. אבער מען זעט ס'איז שוין דורכגעגאנגען די זיבעציק יאר פון די מדינה, און ביזדערווייל אזא דער גרויסער כינוס וואס ער האט געוואלט מאכן גייט נישט ארויס לפועל. מיינט ער ווייל ער וויל נישט? ניין, האט ער גערעדט די טעג. און געזאגט די מיינסטן אמת אז דער משא ומתן וואס גייט קומט פאר ביי אזוי מען זאל דאס מאכן איז אזוי שווער דורכצופירן פארוואס די ווילן זאגן אז אויב דו האלטסט נישט מיט מיר ביסטו א ציוני דער באן אין דעם ענין איז גראדע קלוגער ער זאגט ניין ער זאגט זיי זאלן זיך האלטן יעדער איינער ביי זיינס און רעד וועגן וואס דו ווילסט אבער מאך נישט פון יענעם קיין ציוני למשל די די די סאלונים זיי ווילן אז מ'זאל זאגן אז ווער ס'איז זאגט אז ס'איז נישטא קיין גזירת גיוס, אבער דאס דער אהרן האלט דאך אז ס'איז נישטא קיין גר איז א ציוני, און ווער ס'איז זאגט אז די סארט זאכן די סארט עניינים. איצט איך וויל אייך פרעגן א פראגע. סאטמער וואס איז געבויט אויף די מלחמה אין ציונות, ווען עס קומט אזא ענין, וואס קומט פריער? די מלחמה אין ציונות? צו די סארט אינערליכע פאליטיק? זאל הייסן אז א בארן האט עס אויסגעפירט, ווי איך זע די זאך, וויבאלד ער איז געווען דער ערשטער וואס האט עס מציע געווען, קען ער שוין נישט דורכגיין. ווען דאס וואלט מציע געווען אן אנדערער. איז עפעס אנדערש, ס'דא א משהו זאכן וואס עס פאלן דורך נאר ווייל דער צו יענער האט עס מציע געווען, ווען ס'זאל קומען פון אן אנדערן וואלט עס נישט דורך געגאנגען, די זעלבע זאך דא אין סאטמאר, אבער דאס לערנט אונז א מערדיגע זאך, ר' קאפ באווייזט אונז גרויסע מלאכים, ווי גרויס די מלאכים זיי זענען, אבער איך רעד שוין נישט וועגן דעם, איך רעד וועגן ציונות? איז ציונות טאקע אזוי וויכטיג די מלחמה אז מען זאל נישט קענען פארקוקן דעם מינימום די ביסל? וואס בעט מען פון זיי? מען בעט פון זיי עפעס גרויסע זאכן? דארט באנגן מיר טאקע וויאזוי ער וויל מוותר זיין אבער די זאלוינים ווילן נישט. איך וועל זאגן אזוי. גוט וואס דא איז געשען, און גוט אז ס'קומט נאר פאר דעם די מלחמה, ווייל עס לערנט אונז א זאך וואס מיר זעען דאס אין אלע פלעצער נישט נאר ביי סאטמאר, איך ביי די ביי די ליטווישע אוואדי און אוואדי, די גאנצע מלחמה דארט אינמיטן איז א אידעאלאגישע אנעכטונג וואס איז מי אה מי בראש, די זעלבע זאך אין סאטמאר אין חת ד, ווער איז וועם וועט מען זאגן ווער האט דאס געפירט, וועמענס רעיון איז דאס געווען. זיי ווילן נישט זיין א גרויסע זאך די סלונים ווייל דאן זעהט מען אז ווען דער חיים פון דעם ארוני און קוק זיי הצלחה ס'איז געווען אויב זיי זענען מיטגעהן מיט אים דער ארוני מוז סתם מאכן פאר זיך אליין א נייע כינוס דא אין ערגעץ און פערטיג און זיין קלענער ער האט געוואלט מאכן א סטעדיום א גרויסן און מ'זאל גיין אלע קומען אין סטעדיום מיט אלע רבנים מיט אלע מענטשן פון אלע קרייזן און מאכן עפעס גאר גאר גאר גרויס און קנאקעדיג דאס וועט נישט אויס ארויסקומען נעכט פארוואס? ווער האט אמער די קרעדיט? ליידער ס'טוט וויי צו רעדן אבער אזוי קוקן מיר היינט אויס. א גוטן אווענט.